Kapitlu Tnax, Versi minn Wieħed sa Tmienja Darba waħda, is-Sibt, Ġesù kien għaddej minn għalqa miżrugħa. Issa li t-tixxipli tiegħu ħadhom il-ġuħ u bdew jaqtaw iż-żbul u jikluh. Imma rawhom il-Fariżej u qalulu, Ara, Id-dixxipli tiegħek jagħmlu dak li ma jiswiex nhar ta' Sibt. U qalilhom, Ma qrajtux x'għamel David meta kien bil-ġuħ hu u dawk li kienu miegħu? Ma qrajtux kif daħal fid-dar ta' Alla u kiel il-ħobż tal-preżenza ta' quddiem il-Mulej? Li la hu, u lanqas dawk li kienu miegħu, ma kienu jistgħu jieklu minnu, imma l-qassisin biss. Jew ma qrajtux fil-Liġi li nhar tas-Sibt il-qassisin fit-tempju jiksru s-Sibt bla ma jonqsu? Ngħidilkom, li hawnhekk hawn min hu aqwa mit-tempju. Li kieku kontu tafu xi jfissru l-kelmiet ħniena rrid u mhux sagrifiċċju, ma kontux tikkundannaw lil min hu bla ħtija. Għax Bin il-bniedem hu sid is-Sibt. Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. X'jitlob minna l-kmandament Azzu jum il-Mulej? Jew aħjar, X'inhi l-intenzjoni primarja wara dan il-kmand? Il-kapijiet reliġjużi kkonfrontaw lil Ġesù fuq dan ir-rigward. Il-mistrieħ ta' jum is-Sibt kellu jkun żmien li fih il-poplu jiftakar u jiċċelebra t-tjieba ta' Alla, u din f'dak kollu li hu għamel, kemm fil-ħolqien kif ukoll fis-salvazzjoni tiegħu. Kien jum iddedikat għat-tifħir lil Alla għall-opra tiegħu tal-ħolqien u l-għemejjel tiegħu ta' salvazzjoni lejna. Kellu jirriżulta fil-waqfien tax-xogħol ta' kuljum u biex jipprovdi l-mistrieħ neċessarju għall-bniedem. Id-dixxipli ta' Ġesù ġew imċanfra mill-kittieba u l-Fariżej Mhux għax bdew jaqtgħu ż-żbul mill-għelieqi u jikluh, imma għax kienu qegħdin jagħmlu dan f'jum is-Sibt, il-jum imqaddes tal-Lhud. Filwaqt li ddefenda lid-dixxipli, Ġesù jargumenta b'referenza għal passaġġi mill-Iskrittura li l-bżonn uman għandu preċedenza fuq kull drawwa ritwali. Fil-ġuħ tagħhom, David u l-irġiel li kienu miegħu kielu mill-ħobż qaddis offrut fit-tempju. Ġesù kkwota wkoll ix-xogħol li bih il-Lhud kienu jagħtu l-qima tagħhom lil Alla fit-tempju f'jum is-Sibt. Dan it-tip ta' xogħol għall-qassisin kien ġeneralment jirrikjedi xogħol doppju minn dak li kienu jagħmlu matul il-ġimgħa. Ġesù mbagħad jikkwota mill-ktieb tal-profeta Osea, kapitlu 6, vers 6, Ħniena rrid u mhux sagrifiċċju. Filwaqt li s-sagrifiċċji ritwali huma importanti għal Alla, il-ħniena u t-tjieba bi tweġiba għall-bżonnijiet umani huma iżjed importanti. Inti tonorah lil Alla bil-mod kif tittratta lill-proxxmu tiegħek u bil-mod kif tiċċelebra Jum il-Mulej? Mulej, agħtina li nimxu fi triqatek. Fejn hemm l-imħabba u l-għerf, m'hemmx biża' u njoranza. Fejn hemm il-paċenzja u l-umiltà, M'hemmx la rabja u lanqas dwejjaq. Fejn hemm il-faqar u l-ferħ, m'hemmx la kilba u lanqas attakkamenti mal-affarijiet ta' din id-dinja. Fejn hemm il-paċi u l-kontemplazzjoni, m'hemmx la il-bżonn u lanqas in-nuqqas ta' mistrieħ. Fejn hemm il-biża' ta' Alla li tħares il-post fejn ngħixu, l-ebda għadu ma jista' jidħol. Fejn hemm il-ħniena u l-prudenza, m'hemmx la eċċess u lanqas ħruxija. Dan nafuh permezz ta' Ibnek Ġesù Kristu Sidna. Amen.